Jo do wäre mer rem mat engem Opening nees mei leschte Mount jo e bëssen erféiert hat, awer de Semi God Pack ass blei mer der Linn trei mat Prismatic Dramatic Evolution. Ech mengen dat hei ass däi Favorite. Ja.
Vun de Mini-Teens, déi iwwerhaapt gi, well du hues einfach all d'Evolis mat drop. Genau. An domat krut der scho mat, ween erëm um Start ass. Yes. Den Erik ass erëm hei.
Wann et ëm Evolie geet, da sinn ech ëmmer do, da spannen ech ëmmer.
Dat ass automatesch.
Hunn e mol net virgestallt, da komm ech jo denken, dat ass och ëmmer dobäi wéinst deem do Kolleg. Jo, hei ass eben de Mini-Teen-Display. Normal hues du den 10 Teens dran, mee se hunn eben do gemeet, well ech, jo dach, den 8 Evi's-Entwécklungen. Wéi der sei gesitt dofir mer 8 Tints dann am Endeffekt a keng 10 fir dat einfach all Pokémon all Evilution eng Tint ze gutt kritt. Ähm, Präisser si mer bal bei 200 Euro hei am Dréi, eng Tint geet fir 20 bis 30 Euro, ass normal, e Pak kascht jo bal bis zu 10 Euro hei nach mat deem Set wou mer hei schonn iwwert e Joer eis jo ploen. Ech gi sou, mir maachen dat hei op an da weise mer iech eng Kéier wéi déi Tint all ausgesinn. Genau, si wierklech op den Design gespaant. An jo jeweils zwee Booster pro Tin ne déi mer haut opman. Plus nach Coin normalerweis, ech mengen héiert et do si per Coin. Jo genau an all Tin ass mengen ech e Coin. Fréier ware Kamellen an den Tins ne dat ass haut net méi sou. Haut däerf een dat Sticker oder sou dran. Haut däerf een dat net méi wéinst dem Zocker soen ech emol am Geck. Haut ass et méi gesond wa Plastik dran ass fir d'Kanner do dann nach dran knabberen. Dorun erstécken. Jo genau. Ech mengen du sees dat sou mee ass net ees sou eng Altersdénge souguer. Nee ech mengen et gëtt och keng Alters. Mengen dran soss gouf et déi nach ugewisen. Sou dir gesitt hei normalerweis steet dat sou am Geschäft, wou ech iech eng Kéier presentéieren. Sou als Display. Sou da steet dat sou am Geschäft an dann hu mer der et op. Dir kennt eis, mir vun Team Lëtzebuerg, mir hunn alles. Ech géif dann einfach soen. Ech mengen mir paken se aus, weisen se e bëssen an der Kamera. Ah wonnerschéin. Kucke mer se der Rei no.
Wonnerschéin jo, wéi se no de Generatioune komm sinn. Kuck mal dat.
Kann ech dat nach hikréien? Ech denke schonn. Dir gesitt et eben elo. Muss némneng hei provisoresch eng Kéier eropleeën. Mee Dir gesitt et, esou gesinn se aus, déi véier Tins. Ech leeën de Karton hei op d'Säit, wou ech eng Kéier kann ëmdréinen. Et ass ëmmer op all Tin och en Evoli ze gesinn. Da muss mer déi och elo sichen. Wou ass hei ee? Keen. Ok. Awer net op all Tin. Deelweis sinn se drop, deelweis net. Heiansdo ass se Fotobomb.
Voilà, ja, ist auch witzig. Wort Evoli. Ja, ich habe 310 und immer ein. Äh, was ist auf der Tannen drauf? Ich weiß nicht. Wir machen einen kleinen Cut. Äh, wir lassen das hier so wirken, dass wir Thumbnail da mal raus können machen. Und dann nach dem Cut seht ihr alle die Pack, äh, die wir dann rauskommen. Bis gleich. Okay, da fängt man mal bei der Generation 1 an mit unserem ersten Evoli Evolution und zwar Aquana. Jo. Ech mengen dat Thema muss ech lo net erwähnen, wat mat Aquana geschitt ass iwwer d'Zäit vum Internet. Mee ähm, jo, wann erschéint Pokémon. Dann hu mer natierlech als zweet de Blitzara, och cool. An mäin Generatioun 1 Favorite Blamara.
Do hu mer se vum Pokédex hier, kommen elo glo opgemaach. Jo mir maachen jo och pro Mount 150 Päckchen oder sou, 150 Pokémonen op. Stiffs sou, mir maachen déi 3 dann eng Kéier elo op an dann step by step fir Generatioun fir Generatioun. Kucke mer eng Kéier hei fir iech ze weisen, déi si gutt sou. Mir maachen e kuerze Cut well dat net mécht vill Kaméidi-Héieren do scho.
Ok ech denken ech maa mol eng Pin op, weise e bësse wat dran ass, während de Ben nach seng opmécht. Dann hu mer hei scho mol e Coin, dee wäert sech wahrscheinlech no der Faarf vum Pokémon upassen. Dat gesi mer elo, si mol gespaant. An wat elo nei an deenen Tins ass, ass halt, dass et ëmmer esou e klenge Poster gëtt. An deen heien ass richteg cool, well mir kréien halt einfach e ganzen Evolution-Poster. Hannen ass de Plang drop, wéi ee se plazéiere soll An dann hu mer do nach e puer Stats, wéi grouss dat Pokémon ass, an jo och de Pokédex-Eintrag, denken ech, aus iergendenger Gen. Jo, zimmlech cool gemeet. Ersetzt wéi gesot lo déi Kamellen, déi fréier dra waren, oder vläicht och déi Stickeren, déi mol existéiert hunn. An jo, dann fanne mer natierlech an där Tinn nach e bësse schwéier erauszekréien, well se e bësse ragepresst sinn. Déi typesch zwee Boosteren vu Prismatic Evolutions, wat an dësem Fall jo nach eng Kéier d'Evolutions zelebréiert. Mat der Hoffnung natierlech op Godpack. Jo, as Recht, déi sin ugepasst, dat heescht mir hun do pro. Oh déi sin awer och schéin, also da sin Evoli drop, wann een dat net gudd an der Kamera erkennt. An äh, ja, rout fir d'Feier, giel fir de Blëtz. Genau. Hanno lee mer den Postanker ganz aus. Plus zum Video kritt der keng Angscht, muss just kucken dat alles bëssen richteg ze verstauen an da muss een hei op splosen, dat hun mer eis hei ver verzockt souzesoen, mee dat ass wann een se alle gesammelt dann huet een se jo.
Mee hei gesäit een awer eng Kéier, se sinn verstreet herno. Ja se sinn e bësse verstreet, ja.

Ech fänke mat deem do u, well mer déi dräi hunn. Ech mengen, du hues elo kee sou Set méi. Mir maachen elo zu zwee simultan op. Mir siche bei fënnef Minutten an. Dat spuert mer e bëssen Zäit.
Sou, Multa awer zesummerechnen, dat hei insgesamt heescht vum Pack Prismatic Dramatic Evolution. Ok, mir gesi keng Evulien, dat heescht, mer hu scho mol. Mer kënne méi séier maachen. Net déi schlëmm Pack. Da kucke mer mol, wat hannen nach sou rauskënnt.

äh, Stol. Voilà, lee mer dee bei neen. Zack. Zack. An da ma mer nach drëtte Pack op an dann hummer die éischt Entwécklungen hei hannert eis vun der Generatioun eent. Fall, die gehen wir nach hier weg. Oh.

Wéi schonn eng Kéier ugeschwat, deemools ass Dag an Nuecht agefouert ginn an domadder koumen natierlech zwou nei Entwécklunge vun den Evolien derbäi, ee Mopsiana fir am Dag ze entwéckelen an ee mol Ambryon respektiv Nachtara fir an der Nuecht ze entwéckelen. Mir hate leschte Mount hate mer iech déi Box presentéiert, mir maachen eng fir déi zwee Evolutionen. Richteg cool, ech liben och déi zwee Evolutions, och wéinst Pokémon Colosseum erwänen ech lo nach eng Kéier hei, Well do déi zwee quasi deng Main Starter sinn.
Voilà, ich kann den dann halt präsentieren. Bist du normalerweise ein bisschen pink gesehen bei mir? Genau. Bei mir ist es schwarz. Ja, bei mir geht es dann so ein dunkel, dunkel ja.
Bei mir so pink ja. hat das auch nicht mehr.
Wir holen das.
Mehr richtig cool.

Maa mer déi rucki zucki op an dann sti mer an déi nächst Generatioun. Dann ass de Video herno plus minus eng véirel Stënnchen, maximal 20 Minutten wou mer dann zesummen kucken, nix Gott Pack. Mir ginn d'Hoffnung net op, mee ech mengen sou oder ass ech ëmmer sougläich sinn um Enn ukomm. Hëlt de mat. An eng äh, ja. Waasserenergie am äh, Holo-Artwork.
Ja, an eng Suicune am Pokéball. Ja.
Vläicht och net sou bëlleg. Gëtt een zwou Euro fir Sammler, bestëmmt geet een do eraus fir fir dat Master Set ze kompletéieren. Leschte Pak. Sou, da kucke mer mol.
Heute nicht, Friends in Paldea. Kucke mer mol, wat mer nach hei sou zéien.

Jo, sinn anescht weiterentwéckelt ginn wéi de reschtlechen Deel, mee jo. Leider allen zwee competitive, nja, éischter net sou gutt. Mee a Legends ZA, dat lescht Spill wat elo erauskomm ass, do war tatsächlech d'Glaciola Absolut Meta. Firwat? Well do alles e bëssen anescht gelaf ass, wat d'Attacken ugeet, an d'Hitboxe méi wichteg waren. Hatt hat eng kleng Hitbox, awer e gudden Initiativ-Speed. Doduerch war et halt e bëssen nerveg, déi Pokémon ze treffen, an konnt awer och gutt Schued verdeelen. Sou, mir maachen nach erëm hei e lescht Dorfsell, da maache mer hei zesummen op. Mäi sollt am Fong méi gréng sinn, mee dee gëtt scho bal méi vierzeg. An jo, du solls och méi äis sinn, mee et gesäit awer d'Differenz. Sou, déi hei leeë mer och ëmmer op d'Säit herno. D'ass just nach eng Tinn, déi iwwerloossen ech dir, Eric. Mir wëssen alles souwisou. Da sinn ech ebe kuerz aus der Komma eraus, wann hien hei säin Bulli Purba, seng säi Sylvian, pardon, elo hat ech hei schonn den Numm falsch gesot, hues de och ëm Sylvian? Jo, jo, do si mer een derbäi. Dir gesitt, hie mécht alles richteg. So. Deeg de Gegner fir d'Repack do hin. An mech gi lo lescht Kéier hei. Hu mer dat do ze summen opmaachen. Dir gesitt et, et ass. Ja.
Net esou interessant. Nee, mir kennen et schonn. Awer zum Schluss. Okay, ech fannen nach e Pikachu. Oho. Ui, ui.
Dat ass net interessant.
Dat gesäit cool aus.
Deen ass Beyblade-méisseg. Hunn ech nach ni gesinn. Also ech wëll jo näischt soen, mee mir hu lescht Joer all Mount dat Set opgemaach. Mir maachen dëst Joer dat Set nach zwee, dräi Méint op. Wat mir momentan zéien, lescht lescht Kéier de Semi-Gold Pack, elo de Biggest Hit quasi, deen hei hunn, eng Buermaschinn. Mega cool.
Hun ech dat do esouguer en plus vergiess, du haas däi schon drop geluecht mengen ech ne? Ah kuck en Like vum Butter gëtt et haut och. Voilà, d'Butterschnitt ass och mat dobäi am Februar. Äh, da wéinst Jarret Slee mol gi fir e Pikachu, well ech mengen ech hu nach ni e Pikachu an eengem Set gezunn. Ech weess och net, wourom da de Pikachu dran ass, well déi Hits esou wéineg sinn, also.

Ja, da können leider lo net méi vill. Näischt méi bei him, mäi leschte Pak an dann kënnt der hien eng Kéier eleng genéissen. Ech hunn an eng Pokéball Rarity, déi mer och mat op de Koup leeën an dann hei nach eng Kéier och. Ech mengen och, ja ech hunn och ee gezunn. Mir hunn awer zesummen zesummen hei dann am Duo dat ganz gemeet an ech hu souguer nach eng Waasser Holo hannendrun. Sou, ech sinn da emol fort. Hie mécht da lo seng.

Dat ass bis dato och déi lescht Evoli-Entwécklung, déi mer kruten. Villäit hu sech ëmmer erëm nach verschidden Evolutions gewënscht. Balancing-méisseg géif dat e bësse problematesch, denken ech, ginn. Dofir huet ee bis haut näischt méi gemeet. Mee e Ghost-Type an e Fly-Type gëtt ëmmer an ëmmer erëm gewënscht. Kucke mer mol. Dëst Joer ass jo och d'Joer vun der Generatioun 10 an domat och d'drëscht Joer Pokémon. Villäicht feiert jo och do dat beléift Pokémon Evoli nach e Comeback mat enger neier Evolution. Ok, dann kucke mer eis lo nach d'Mënz un, déi ass an engem schicke Pink, den Poster deen och zimmlech cool ass. Bauen mer herno nach aus de ganze Puzzle. An da guck man natürlich ob man auch hei ja nach enke Chance op e Godpack hunn. Den hei kënnt natürlich zum Schluss an da sprange man hei mal ran. Guck man mal wat man hei so kréien. Lo ich natürlich immer, dass en den Evoli gesäit. Nee, leider net. Okay. En Miltakun mal Riolu, den äh, Amatis oder wie den heescht Neubert. Reach, ok, dat ass en Trainer, dee kennen ech elo net sou. Slowking, Binding Mochi, Cottonné, Black Belts Training an dann hu mer en Iron Boulder an eng Energie. Ok, dee Pak war elo net sou staark, mee bon, vläicht ass dat jo och einfach nëmmen d'Apple. Ja, lo kënnt d'Flut. Kuck mer mol. Leschte Pak fir haut. Lech Chance op e Godpack oder natierlech och e Semi-Godpack. Vläicht och einfach eng Full Art, wee weess. Oder vläicht och einfach guer näischt. Okay, da kucke mer mol ran. Wat hu mer dann hei elo nach? Kënne mer nach eppes rauszéien? Gi mer eng Kéier belount.

Gesitt der nach den ausgeleete Puzzle denken ech. Wëlls du nach eng Kéier d'Highlights weisen? Ech mengen d'Highlights leis jo fir séier gewisen. Genau. Ech géif en net nomaachen, wann der eng Kéier sou eng Tinn eenzelt gesitt, huelt se roueg mat. Jo, wann der elo eng Favorite Tinn hutt oder sou, wéi den Erik et wahrscheinlech gemaach an hätt se eng elo zum Schluss gewielt. Mee bon, fir eis e klengen Highlight, also fir dat do nach ze zéien, en Projet dee quasi zu Enn geschwënn ass. Ech mengen et kënnt just nach ee Video vu Prismatic an da si mer fäerdeg domadder. An jo eng Iron Hand Silhouette Mod sollt fir mech e perséinlechen Highlight. Ech hat et oft genuch gesot, Eric, mir hunn dat do dausend mol op dausend Pleck bal opgemaach d'lescht Joer an dëst Joer zesummen. Voilà. Kuerze Cut an da gesitt der nach dat schéint Bild wou mer elo zesummen hei bastel wäerten. Op dëser Plaz scho Merci fir d'Nokucken. An dann äh, gëss de Leim an zum Schluss dann d'Bild ageblend denken. Genau. Apps ze soen. Äh, nee, ech so just, dat war de schnellste Cut, deen et ginn ass, well lo koum d'Bild natierlech schonn alles hei Genau, schon alles ugeweit. Voilà. preparéiert. An normalerweise misst dat stëmmen. Hunn ech lo e Feeler gemaach? Jo, okay, ee Feeler ass Genau. dran. Also net esou wëll, ass just e bësse komesch. Wat hunn ech hei gemat? Ah, okay, se sinn Voilà, voilà, lo ass et richteg. Ech kann et verstoen, Erik, dass däi Felinara, dee wëlls Ja, dee wollt mer natierlech elo direkt op d'Plate setzen. Ja, elo stëmmt et, okay. Voilà, esou gesäit dann dee Puzzle aus. Jo, do gëtt dann e Gesamtbild draus aus den Tints. Jo, eng schéi Géigend. Jidderee steet op sengem Steen, och interessant. Jo. Mir gefällt d'Bild.
Danke fürs Zuschauen, merci fürs Nokucken. Du kannst auch noch etwas sagen.
Ja, merci fürs Nokucken und bis dann.
Ciao, ciao.